Nawr, ar hyn o bryd, dyw hwn ddim yn edrych fel llawer o ddim byd, um, ond yn ôl bob sôn, dyma oxygen-free jumping. So pan ffindes i mas, taw na beth oedd enw fe, o'n i'n meddwl falle bod e'n rhywbeth i wneud â pobl sy'n licio cael eu stranglo tra bod nhw'n cael sex neu rhywbeth. Ond nes i googlo fe a maen nhw'n gwneud partis plant. So fi'n cymryd taw ddim na beth yw e. Uh, fi'n credu bod e'n well bod ni jyst yn mynd fewn ac yn ffindo mas.

glanio ar y bag aer fel 'a. A fan 'yn mae'r big boys yn chwarae, fan 'yn yw'r lle proffesiynol a mae'r springs 'na lot yn fwy pwerus. Nawr dim bo' fi'n meddwl bod fi'n sbesial, ond fi yw un o'r bobl cynta' i fynd ar y springs 'ma. Felly os yw'r springs i gyd yn torri heddi, dim ond fi sy ar fai. Hei. Os 'da ni'n gwybod bydden ni 'di gwisgo socs gwell, ond fi'n credu wna i jyst gymryd socs fi off. Ww! Jeez Louise! Woohoo! Groen. Fi'n cymryd bod chi bod i allu gwneud un jump o un i'r llall, ond fi yn newbie. Wps, mae rai fi gael dau. Wps, o, ni tri. Wps! O, na, sai'n barod, sai'n barod. Mae bendant yn ymarfer corff da. Wy'n credu bod rhaid ti symud freichi'r unan. Mae'n siŵr, fi'n credu, ie, yeah, mae ti'n mynd teimlo'n eitha exercised. Ww! Ww! Na, na! Tra fi'n styco, fi'n styco mlan! I can't do it, Ollie! Oh no, I can't, I can't! So, nesa, ni'n mynd i neud hwn. Mae fel jwmp mawr hir. Mae rhaid ti neud e, fi'n credu mewn tri cam, a'r unig tip fi wedi cael yw paid a glanio yn y thing pen fel pensil. Nes i ben dant uh, lanio fel pensil, wel, fel, mwy fel hanner pensil. Tro ma, fy mynd i'n gwneud run huge, pido glanio ar traed fi, reit? Mae fe yn ffordd da o wneud ymarfer corff achos fi'n casau ymarfer corff. Fel sa i 'di gwisgo rhein ers fel dwy flynedd. Ugh, ma' 'da fi cramps! Gormod o goffi falle. Fi rili wedi neilo'r ddau beth fi 'di neud hyd yn hyn. So fi'n credu yym bod hi'n amser i fi drio y trampolines proffesiynol. Felly ara deg a bob yn dipyn yw e ar hwn. O! Oh my gosh, ti 'di timlo C-spin. Hwn yw'r peth cwla hyd yn hyn. Mae hwn, fel ti'n glanio a sdim gymaint o control dy ti os wyt ti'n dod nôl lan. Chi'n gwybod y teimlad na chi'n cael pan chi'n mynd dros bwmp yn y ffordd neu os chi'n mynd ar rollercoaster, megaphobia. Mae bol ti'n mynd upside down. Neu fi'n cael e os fi'n um, siarad y bachgen fi'n rili really ffysio. Mae fel... Uh! Fi'n cael nhw nawr. Fi wedi cael y dau goffi a fi'n credu bod y coffi sy'n mynd in. So fi'n mynd i ddo off nawr. Oh my gosh, chymryd y thing... Chymryd y thing na pan chi'n jumpo. Oh my gosh! Fi wedi cael tro ar bob peth. Uh, mae fe bendant yn hwyl, a os bydde rhaid i fi wneud ymarfer corff bob wythnos, bydden ni yn do fan hyn, achos mae'n hwyl. Os bydde rhaid i fi wneud un eto, hwn bydden ni'n wneud, y jumps proffesiynol, achos ti'n cael fwy o buzz, fel adrenalin. Sa'n gwybod pa mor hir fydden ni'n treulio yma. Ti'n meddwl, unwaith ti'n cael bach o jump ar bob peth, fel Faint rwyt ti moyn wneud 'to?